Um, I decided to do a voice note um, yeCovid. Uh, ndiri kutora maexperiences ekunoku i- amunogona kushandisa ikoko. Vanenge vateererawo munozosheyawo nevamwe. Uh, what I've seen eh, macovid symptoms mazhinji unotanga nekuti wanga wakarakatwa pahuro panongoita kanhu ka- unoto- unototraya kukabvisa kagoramba then eh, ndo i think pahanzi infection ndo painenge iri kutopinda musystem Then waita kunge kakarakatwa ikako pahuro pacho panogona kutanga kurwadza but in some people haparwadzi in some people infection yakutodzika yakuenda muchest and hautange nekuita chest pain unotanga nekungoperezeka simba unongotanga kunzwa kufila kuita weak kushaya taste mukanwa kuita tasteless unodya chino nechino hazvisi kunaka hausisina sense of smell hausisina sense of taste then as, as it goes on yato uh, infection yakutokura hauchadi kudya hausisina appetite even kunwa kwacho hausi kunzwa kuda kunwa hausi kunzwa kuda kudya uri kuperezeka simba in some people loss of power loss of strength general malays could be as bad as kutadza kusimuka pawakarara kuenda kutoilet unokambaira vamwe vanototadza even kumuka kusimudza musoro wako chaiko kunorema in some people in some people youll be normal zvese

Uh, zvakaponesa vanhu kunoku zvichiri kubatsira kunoku garlic onion chaiyo raw onion um, ginger ginger um, lemon honey wozvisanganisa wozvibhoilisa lemon juice honey Ginger uh, lemon juice garlic honey ginger ukawana vix wopota uchinatira saka unongozvipfashaidza zviri like mumuzi mugomo like kana mutori mhuri ka ingoitai mugomo mvura yenyu yekunwa motoichinja moto replacer mvura yekunwa neiyo yo garlic ginger concoction it's an antibiotic it's a, it's a wellness tonic it's an antioxidant saka inobatsira just kungonwa nje even usiri kurwara

katatu pazuva ukatotanga kunzwa tumasymptoms twepahuro kutemwa musoro kupera simba you can even do kunatira kana ka 6 kana ka 10 pazuva please your health is, you, is your concern kuhospital hakusi kurapwa vanhuku kuhospital kuenda kunokuturwa only When you have loss of breath hauchagona kufema wakuda oxygen enda kuhospital but kana uchiri kugona kufema inwa izvozvo tsenga onion murumu mauri kurara cheka slice yeonion worara irimo mofuma muchirasa mangwana Ah, ndo zvandakanzwawo ndo zvandakadzidza then for munhu wacho anenge ane covid mukaona akuita masymptoms ekuti muchest maakutorwadza ane mabayo muchest introduce an antibiotic maantibiotic of choice anga achiuzwa kunoko idoxycycline azithromycin neinonzi augmentin uh, kana munhu ashayisisa any antibiotic chikuru kupona any antibiotic will do and now doctors are introducing a, a, an anticoagulant like aspirin uh, warfrin um, kana usina izvozvo mutsine mvura ine mutsine boilisa mutsine mvura ine mutsine it's a good anticoagulant Um, I think ndizvozvo for now but kutsenga onion, kutsenga garlic, kutsenga ginger kwakati batsira usanyanyoteerera news dzevanhu vari kufa vari kurwara kunoku vanhu vakapenga kupenga chaiko kutorasika njere kutoenda unorapwa kupsych ward nekuda kwekuona a lot of dead bodies its not healthy even inini ndichishanda muhealth care i got to a point yekuti i would panic kutya kuenda kubasa kutya kunoona vanhu vakafa although ndichishanda nevanhu vakafa but ndandakutya i had seen so many people die zvekuti ndakasvika pekuti handichadi saka don't watch a lot of these mavideos anoita kunge anonakidza muchinzi kusouth africa kwafa vanhu 2000 but it's not helping you it's just making you panic and vanhu vachapedzisira vakuita mapanic attacks kutomhanya bani chaiko so avoid news dzakawanda dzekufa kwevanhu listen to news dzekubatsirwa kuti kuri kurapwa ndekupi kune maemergency services ndekupi vanhu vari kushandisei vanhu vari kunwei ndatenda